tradizzjoni, familja u proprjetà, mifruxa madwar bosta pajjiżi b'mod awtonomu, hija taf bħala fundatur lil Plinio Correa d'Oliveira. Plinio Correa d'Oliveira Ħassieb Kattoliku, kittieb, professur tal-università, ġurnalist u lettur tal-istorja, twieled f'São Paulo, il-Brażil, fl-1908. Avukat ta' professjoni u aktar tard fil-ħajja lettur tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Università Kattolika Pontifokali ta' São Paulo, beda jinvolvi ruħu mill-1920 f'diversi kongregazzjonijiet Marjani, l-Azzjoni Kattolika u l-Lega Elettorali Kattolika li tagħha kien fundatur u organizzatur. Fl-1933 ġie elett fil-Kungress Nazzjonali Brażiljan u kien l-iżgħar membru tal-Kungress sa żmienu f'dak il-pajjiż. Filwaqt li beda minn sentejn wara, sal-1947, serva bħala direttur tal-ġurnal Kattoliku O Legionario. li kisbet prominanza fl-istampa Kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment għal oppożizzjoni kontra l-influwenzi Nażisti li kienu qegħdin jinfirxu fir-reġjun. Madankollu, l-akbar kontribuzzjoni tiegħu ġiet mill-kitbiet tiegħu magħmula kontra dak li ra bħala theddid kontra ċ-ċiviltà Kattolika u l-Punent u li sabu espressjoni fix-xogħol tiegħu Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni, ippubblikat fl-1959 u aġġornat diversi drabi minn dakinhar. Mill-bidu tas-snin erbgħin, Plinjo nnota ċaqliqa fi ħdan il-Knisja u s-soċjetà, waħda li ħadet direzzjoni lejn id-dekadenza u l-kollass. Huwa beda jikteb dwar dan is-suġġett u fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu, dan il-ħsieb huwa l-aktar spjegat bir-reqqa f'Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni. Fil-qosor, dan ix-xogħol jispjega proċess ta' tnaqqis minn dak li Plinio qies bħala s-soċjetà ideali li kienet teżisti fil-Medjuevu. Din kienet ikkaratterizzata minn ordni bbażat fuq il-ġerarkija, il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat u s-soċjetà organika li awtomatikament ħadet ħsieb il-komponenti kollha tagħha, mingħajr il-ħtieġa tant ħin mill-Istat fil-proprjetajiet tan-nies. Din is-soċjetà tat lok għal ċiviltà li nsejħulha l-Kristjaneżmu, li rat iż-żieda tal-fratellanzi ta' snajja', bliet u universitajiet, kif ukoll dwal intellettwali bħal Roger Bacon, Tumas t'Akwinu u Hildegard ta' Bingen. Plinio jirrakkonta t-tnaqqis sussegwenti ta' dik il-ċiviltà, proċess ta' ħames mitt sena li jibda bir-Rinaxximent u r-rewwixta tiegħu favur il-forma umana. Dan il-proċess, Billi jeżalta s-sensuali fuq dak spiritwali, jiftaħ il-bieb għal tliet rivoluzzjonijiet oħra, il-Protestantiżmu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ż-żieda tal-Marksiżmu. Reviżjonijiet ta' wara jqisu l-impatt tar-rivoluzzjoni sesswali u l-bidu ta' dak li llum insejħulu postmoderniżmu. Dawn ir-rivoluzzjonijiet raw proċess gradwali li fih l-istruttura ordnata tal-passat tinħall u bħala riżultat ħareġ preżent kaotiku. Dan il-proċess imbagħad iwassal għal kollass totali mhux biss fl-isfera ċivili iżda wkoll fl-isfera reliġjuża. Tabilħaqq, Plinio Correia d'Oliveira huwa partikolarment imħasseb dwar dak li jara bħala t-trasbord ta' ideat rivoluzzjonarji fil-Knisja Kattolika, Dan il-proċess ħalla lill-Knisja konfuża billi speċjalment il-membri tal-kleru u l-episkopat assumew aktar l-irwol ta' rivoluzzjonarji milli dak ta' rgħajja. Agħar minn hekk, jinkoraġġixxu tendenzi revoluzzjonarji u liberali fit-teoloġija, fil-moreltà u anki fil-liturġija. Is-soluzzjoni tiegħu hija dak li hu jsejjaħ il-kontra-rivoluzzjoni, proċess li huwa xogħol biex ireġġa' lura l-impatt negattiv tat-tħassir ikkawżat mir-rivoluzzjoni. Bażikament, dan jinvolvi li niskopru mill-ġdid il-valuri tas-soċjetà organika kif ukoll inneħħu l-ħsara magħmula fil-kultura u l-politika. Din mhix tip ta' rikreazzjoni politika li fiha faxxa ta' eċċentriċi trid terġa' toħloq passat minsi, iżda pjuttost programm potenzjal għal bidla għall-aħjar. Il-viżjoni ta' Plinio Correa d'Oliveira ġiet promossa mill-assoċjazzjoni li kien waqqaf matul ħajtu, imsejħa Tradizzjoni, Familja u Proprjetà. Minn dakinhar, affiljati ta' din l-organizzazzjoni infirxu mad-dinja kollha, jitolbu bidla u kontririvoluzzjoni. għal żmienna, ħa nsemmu ftit episodji. Riforma tal-art fil-Brażil, meta l-Gvern Brażiljan fl-1962 nieda programm li permezz tiegħu kien se jikkonfiska l-artijiet. Plinju ħareġ b'qawwa kontra dan kollu u saħħansitra ppubblika ktieb dwar kif il-Kattoliku mhuwiex obbligat li jappoġġja dawn il-konfiski. Kampanja kontra l-proposta tal-President Franċiż François Mitterrand li joħloq sistema soċjalista li tkun dominanti fil-Ponent. Il-liberazzjoni tal-Litwanja, meta l-poplu tal-Litwanja qam jitlob l-indipendenza, ħadd ma qabeż għalih, ħlief it-TFP Brażiljan, li taħt id-direzzjoni ta' Plinio ġabret pretizzjoni ta' 5.2 miljun firma. Din għamlet pressjoni sħiħa fuq il-Gvern Sovjetiku, speċjalment meta marret delegazzjoni fil-Litwanja u f'Moska mit-TFP. Ftit wara l-Litwanja saret pajjiż indipendenti. U fl-aħħar, ġlieda favur il-ħajja, favur iż-żwieġ naturali u l-morltà Nisranija. F'Malta, l-assoċjazzjoni lokali affiljata hija Promalta Kristjana li ilha mwaqqfa mill-2018. Promalta Kristjana organizzat Rużarji ta' Reparazzjoni favur iż-żwieġ naturali, ħaditha kontra l-liġijiet li inaqqsu mid-dinjità umana tal-embrijun, u ħadmet kontra l-liġi proposta dwar l-ugwaljanza li kienet se ddgħajjef il-familja u l-awtorità tal-ġenituri. Kull min hu interessat jista' jikkontattja l-imsemmija soċjetà permezz tal-paġna tal-Facebook tagħha. Grazzi.